Hár bir insan óz ómiriniń qaharmanı. Onı basıp ótken jol bolsa, kimgedir órnek, kimgedir sabaq. Lekin áyne mine sol ómir jolında óz ómirine minnetar bolıp, shúkirshilk etip jasawdı umıtpaw kerek. Assalawma áleykum Qaraqalpaqstan. Bizde jańa formatta jańa joy bar. Biz siz bilgen insanlar menen sáwbetlespeymiz. Biz xalıq arasınan jańa qaharmanlardı jaratamız. Bizde ózimizdiń qaharmanlar. Insan ómiriniń xári bir máwriti tek ǵana ózine málim. Qıyınshılıqlar, baxıtlı demler xámde bul waqıt aralıǵında tapqan xámde joyıtqan insanları boladı. Búgingi sán qaharmanları bolsa Sveta hám Elnur da turmıs jolında sınalǵan, sabır taqatı tabanǵanlardan. Kórsetiw dawamında siz bilmegen qaharmanlardıń mashaqatlı ómir jolı hám búgingi shúkirshiligi kópshilikke sabaq bolarlıqtay. Ózgeler búgingi bar-joǵına qanaat qılarlıqtay dárejede súwretlenedi. Onı qalay qabıl etiw bolsa hár birińizdiń ózińizge baylanıslı. Kimbar? Nan jawasızba? Assalawma aleykum, Xarman! Wa aleykum assalam!
Keliń, keliń!
Oppa! Nanıńız kóp pa? Awa, sol buyırǵanı áyteuir bolıp atır, keledi. Allaǵa shúkir, sol usınıń arqasınan kúnimizdi kórip otırmız. Eki student qızdı oqıtıp atırmız. Proezi, kiyimi degendey buyırǵanı sol. Qısım kúni mine usınday suwıq jáne mine búgingidey qarda da mine usı tandırdıń basındasız. Qıyın emes pa mısalǵa? Há endi mınanıń jılıwı bar qıstıń kúni. Jazdıń kúni keshke qaray baslaymız sol túnge deyin jawa alman. Kel men sizge járem berip turaman. Tikenshilik kórip Anam menen birgelikte úyde usınday qılıp nan jabamız. Ózińiz bul kásipti kimnen úyrengensiz nan jawıp? Anamnan úyrengen men toǵız jasımnan beri anam úyretti. Toǵız jasıńızdan beri?
Awa, sodan beri bılay úyge nan jabaman da, eki jıldan beri usınday tandır ashıp, kásip quvıp, usın jumıslap atırmız. Allaǵa shúkir, áyteuir usı tandırdı ashqanımızǵa quwanamız kúyeuim ekeuimizem. Usınıń arqasınan ayteuir eshkimge netpey qolımdı sozbay usıdan jańa nemislerdi tauıp otırǵannan keyin kúndelikli. Basıda nan jauıp uirenip atırǵan uaqtıńızda nandı túsirip alıp ya kúydirip alıp sonday jaǵdaylar bolǵan ba? Onday jaǵdaylar boldı.
Baqır sestip.
Úyimnen nan berip júrgen gúlimam boldı eń basında. Hámme qosılıp otındı maydalap qızlarım, enem bárimiz júremiz mıyerde aua. Xázir izlep keletin xaridarlarıńız bar shıǵar bálkim. Awa Allaǵa shúkir xaridalarımız bar Allaǵa shúkir jetedi áyteuir jıldan jılǵa kóbeyip atırǵo dáramatımız bıltırlar azlaw edi odan keyin jaqınlarda vobshe kóbeyip basladı áyteuir. Endi kóbinese aldıńızǵa hayal adamlar kelse kerek Bilemiz, xayal adamlar bar jerde tandırdıń basına qurt urmay, eń sońǵı jańalıqlar ketedi. Qaraqalpaqshasına aytqanda ósek tayın boladı. Kórgenin aytadı, bilgenin aytadı, áytewir perzentleriniń qılıǵın aytadı degendey. Bireu bir jerde mınanday bolıptı, bireu anerde jaqsı zat bar eken. Mınanday zattı arzan aldım, qımbat aldım, áyteuir ishiń pispeydi qullası kelam. Jazdıń kúni kúyeuimam kelip otıradı usı jerge. Kásibińiz sizdi zeriktirmeydi. Awa, zeriktirmeydi.
Bárimizge, dajı bárimizge de. Jazı meniń enemam keledi, kelinniń balalaram minerdi. Hámmemiz usı jerde túnde, keshte baslaymız ǵo biz beste, altıda, túngi on eki, birge deyin jauamız. Usı jerde júremiz, svetler janıq, ján-jaqtı. Xázir mına jerden bir Tandırdıń iyisi kelip turdı ıssı nannıń bizler balalıǵımızdı esletedi da bunday ıssı nannıń iyisi negizı nan jawıu hám jaqsı biznes hám sawapqa qalasız hám hadal miynet ózińizdi ózińiz bántleysiz úyden shıqpastan kúyewime bir jaǵınan kirip shıǵıp áyteu qarap turıp mısalǵa basqa sırtqa jumısqa shıǵıp kete almayman ǵoy úkimettiń jumısına bara almayman usınday kúyewime juwıp barıp qarap kelemen jatqızıp kelemen turǵızıp kelemen juwıp barıp adaspasamm usı úyde turasız ia Buyr endi shıǵıp keletin bólek shıǵatın úyimista al aniyaqta ata anamnıń ata enemniń úyi bar so jerde turamız bizler. Nanlarımızam shamalasıp qaldı mine. Júriń úyge barıp kóriń. Xazır nandı ashıp jibereyin bir. Mine mınau nan jayatın jerimiz qıstıń kúni adamlardıń bári usjerde nan jayadı nanların jayıp mıyaqqa aparamız sóytip mıyaqta jauamız Usı jasaytın eń quda qálese endigi jasaytın úyimiz mına basshılarımız áyteuir istep beremiz dep qoyıptı quda qálese istep bere qoysa úsirge kele jaqıp niyetimiz bar papamız qudayım ayaqqa turıp ketse úsirge kelip qızlarımızdı oqıtıp úsirden uzatatın balamızdı úylendiretiń oyımız bar aǵańız benen sóylesesiz xázir. Quda qálese. Áytewir sol ózlerimizdin kúshimiz benen biznesimizdi baslap, úlkeytip, isewde nan jawıp, sıyaq ashatuın oyımız bar. Mine erge kelip mine úlkeytip, adam alıp, bazarǵa nan tarqatıp degendey. Ózimiz benen ózlerimiz tiklenip ketsek, Quda qálese dep.
Assalawma aleykum aǵa, qalaysız? Waleykum assalam.
Shukir Alla dep qalaysiz ózlerińiz. Jaqsı raxmet Qarmań. Barlıǵın bar aǵam.
Búgin úyińizde miymandamız. Búgingi kórsetiwimizge qaharman dep taptıq sizdi. Boladı raxmet.
Ózińizdi jaqınnan tanıstırıp ótseńiz. Meniń atım Ilnur. Taqatash qalasında turaman. Men Ustaxa tasa tuwılıp óstim. Waqıya júz berdi hám de waqıyadan soń qanday sezimlerdi sezdińiz yaki júregińizden qanday keshirmeler ótti? Bir aǵayındıń tuwılǵan kúni edi. Sol saat beslerdiń waqıtı-aw. Kúnime otırıp, endi endi az qaytamız, áne qaytamız, mine qaytamız da, sol bir bir shońılıp shıǵayın, suwǵa bir túsip shıǵayın dep, kiyimlerim shıp bolmasa kiyinip, Suwǵa kirmeymen dep otırıp edim. Qaytadan sheship, júgirip suwǵa sekirdim da. Sol sekirdim, sol aralıqta suwǵa kirgen kirgenimdi bilemen. Biraq suwdıń astında jatırman, qasımda mınanday balalar shomılıp atır. Bir bes-altı bala bar, shomılıp atır. Men suwdıń ishinde turman ǵo, shıǵayın desem júze almayman da. Men oylayman ya tús kórip atırıp pa eken dep, azmasan e ózime keldim da. Qarasam suwdıń astındaman. Qollarım kórinip tur maǵan, quyashtıń jaqtısınan kórinedi ǵo qollar. Qollarım qozǵalmaydı. Sóytip birden oyıma keldi. Men qızıp suwǵa sekirseń ayaq qol islemey qaladı eken degen sol degen birden oyǵa keldi da so. Men ayaq qolım islemey atqan eken. Aldımda bir bala Suwda endi turǵanım áytewir bir qara bolıp kórinip turdı. Endi anaǵa ayta almay atırman men shıǵar dep suwdıń astındaman dawısım shıqpaydı-ǵo suwdan. Sol suwdı iship atırman bilmeymen áytewir hawa da kelmeydi. Arqamnan birew ey shıqsa dep meni tartıp jibergen be bılay. Sonda ana qolım dep barıp keledi-ǵo mınanday degende ana ózim qolımdı tislepmen da. Endi ana shońılıp atqan balań qolı shıǵar dep oylap tislesań tartadı-ǵo seni dep. Onı ózim qolım eken, olam sezbeydi, bilmeymen. Endi dálshen etip atırman, qalay shıǵarımdı bilmey. Ishimde xauamam qamadı, suwdam juttım. Uje ishime suwam kirip boldı da, xaua joq. Soń men kózimdi qattı jumdım. Endi uje bılay tómenge qarap shúńiwge baratırman, dep ásteyen aǵım men. Kózim áldam qap-qara bolıp ketti. Áy, boldı, ketemen-au, dep murınnan dep kitte-kitte bir-eki shárik shıqtısıp bilip turman. Anılar waqaǵan urıp shomılıp atır. Dauısı esilip tur. Sóytip, Mátinbay Alla endi aytasań ǵo bir tawba etip, qılǵan gúnalarım bolsa keshirgeyseń dep úsh márte ayttım da sonı. Túsinip bar atırman bolmasa. Qılǵan gúnalarımdı keshir Alla dep kózimdi qattı jumıp. Sonda aǵayın bala arqamnan kelip suwdan kóterip aldı da. Sóyley almay atırman. Suwdan kóterip alıp ya demdam ala almay atırman. Ishim suwǵa tolǵan. Dep shıqsa dep tasa júrip jáne kóterip alǵanda áytewir shıǵarıń shıǵarıń dep at dep ayta aldım da shıǵarıń shıǵarıń ne boldı ne boldı dep áytewir qollarımdı usap shetke shıǵardı bári kóterip o ayaq qolım islemey qaldı dep atırman. Anlar isenbey ayaq qollarımdı endi basıp atır ǵoy massaj etip endi ózlerinshe bir júrgize jaqta men aytam bilmeymen ne bolǵanın bir bir jeńe bir zat boldı ma dep aylandırıp qarap atır endi bir bir zat tiyip ya bir aǵash paǵashqa netpedi ma dep esh zat bolǵan joq ayaq qolım islemey qaldı sraz onı menen qasta so jerde shomılǵa kelgen bir jas bala bar eken damasına mingizdi aldine jolǵa shıqtıq asfaltqa Buyaqtan skoriy keldi awıldan. Skoriy kazir jaqınlap jaqınlap kiyatırmız ǵoy endi mına domlardıń arasınan uje ana uyqım kelip baratırda qattıǵa ne óz soznaniyamdı joytıp atırman ba qattıǵa uyqım kelip kózim qısılıp ana neler feldsher bala betim urıp atır nashatırnoy spirt iyis ketip ne anaǵam iyis joqta mınerman qoyıptı uje Anańam iyisin sezip atqanı joq ta. Uyqım kelip turıptı da. Uyıqlatpay atır da, e, uyıqlama, uyıqlama, uyıqlama dep. Sońı men bilmey áyteu kirdi. Ukol urdı ma, ne qıldı ma, ózime keldim. Jatırmın reanimaciyada. Esh jerim islemeydi. Men ne boldı, bir áyteu islep ketti ma, e, bala islep ketedi ǵo, tamırıń tartıp qalǵan ǵo dep endi aldastırıp atır. Bazardan taza futbolka alıp kiyip edim ǵo, novoy. Qayshımen atı sońǵı kese jaqta burınǵı urıs kinolardı kóre berip kóre berip esimdaǵan ǵo ana ólip qalsa ústinen sheship aladı degen oyda endi bilmey ya ırım ettim be ya bádi qoy sheship ne kespe bılay sheship aldı endi bomaydı basıńdı qozǵauǵa moynıń moynıńnıń nesi ezilgen dedi de Súyew seni qozǵauǵa bolmaydı. Biyaq boladı sheship al dep sheship aldı. Jaǵı futbolkamdan qayǵırıp atırman da bireu aytadı futbolka ne qılasań dep. Endi taza zat bolǵannan keyin janım ashıp atır da jaǵı futbolkanı. Jigirma kún jattım bolnicada. Operaciya qıldı. Temir qatırdı. Ol kóremen deseń kóre beretuǵın ekensen adam ómirinde. Anayda jatıp Daz jasaǵımam kelmey ham ketti da bir waqıtlarında. Sonday qıyınshılıqqa tústim, sonday qıynalıp ta. Bolmasa ómirińde adam awıradı, bolnicaǵa barasań, ol zatlar bári umıtılıp ketti, mına jatqan dım basqasha boldı. Qollarıń islemeydi, ne jep, ne iship atqanıń durısı bilmeysen, birew jegizip ishkizedi, ol mına halıńda qalsań, erteń dálneyshey jasawım qalay boladı, e bir ay, eki ayda jaqsı bolıp keteseńǵo dep aldastıradı da. Bir waqıya kóp nárseni ózgertirip jiberdi. Kóp, kóp, bastan kóp zat ótip ketedi. Sol jigirma kún, jigirma kún jatqan, sol reanimaciyada jatqanım bir jigirma jılday bolıp ótti al. Kún ótpeydi, tań atsa sol bir potolokka qaray jataman, basımnan qozǵay almayman. Sol bir potolok, uyıqlayman, ashaman, sol bir potolok.
Lekin sonda da umitińizdi uzbedińiz. Yaq.
Allaǵa shúkir jasap otırman mine. Balalarım bar. Ómirińizden minnetarsız ba? Shúkir, Allaǵa shúkir. Ol qıyınshılıq kórmeseń, ómirdiń qádirinen bilmeysiń.
Ómirlik joldasıńızben qalay tanısqansız? Bul
istoriya qızıq ushın onıń ushın jáne bir otırıp polnoy sóylesiw kerek te. Jumısta tanıstıǵo. Bir magazinda edi. Men svarka isleytin edim. Bir adamnıń qolındaǵo. Magazinden endi zat alamız. Ekeuıńız bir jerde islegensiz. Awa, men magazinde administratorman. Rabociyim men. Aa, sóytip? Sol magazinden zat alamız. Anau alamız, mınau alamız endi. Keyin bul awılǵa kelip, jaǵıday mınanday jaǵıday bolıp qaldı da. Odan keyin men hám tam durıs jumısta qalıp qoydım, áyteuir onıń meniń nemiz joq qoy, atnasheniya nemiz joq qoy, hesh qanday xabarlasıp turǵan joqpız. Odan keyin jıǵılǵannan keyin bul izley bergen, bes jıl izlegen sol. Bes jıl izledińiz ba? Endi bir jumıs boyınsha bılay qalay, ne qılıp atır, endi izleysen ǵoy adamdı. Ne islep atır dep. Demek esinde qalǵansız.
Oraqbalǵa dep men Oraqbalǵada turatan edim sodan Oraqbalǵanın bárin sorastırıp izley bergen. Aǵaylardan soraymanǵo birge islegenne men aytaman endi olar ayaqta júrǵo men aytım sol Sveta Svetańıń nomerin bilesizbe adresin bilesizbe dep ne aǵayın balaǵa aytamanǵo men aytaman sen mashınǵa meni mingiz deymen sóytip Oraqbalǵaǵa barayıq Sóytip kósheme-kóshe izleyik deymen. Papasınıń atın bilemen de, Azat deymen. Sveta dep soraymız hám menen de. Sveta, papasınıń atı Azat dep izleymiz dedim de. Kósheme-kóshe sóytip shıǵayıq, aytew keshke deyin bir birde-birewdi tanıp qalıp tawılıp qalar dedim de. Bolmasa esh tawıwdıń ilajı joq ta. Bir kúnler birew ayttı, bir pasport tuwralı bir sóz ketti de, aǵaylarmen otırıp sóytip. Men ayttım, jańa balaǵa ayttım, sen dedim, Nókiste anday tanısıń bolsa, kompyuternoy bazadan Sveta Papasınıń atı Azat. Endi Azatbaevna ya Azat qızı bolıp shıǵıwı múmkin dedim da, familiyasın bilmeymen dedim. Jılınam durıs sóyleymen, sol seksenniń beriyaǵı dedim da. Sol qansha adam shıǵadı, sol janday televizordan fotoları shıǵadı ona neden. Sonı dedim eplep alıp dedim maǵan jibersin men súretinan tanıymanǵo dedim. Sonday qıla alasańba dedim de. Iltimas qılıp. Zvanok etti telefonnan. Ol ham tanıs balası ma eken, áyteuir ustaz ustaz dep sonday bir qız bar eken dedi, sonı tabıu kerek, Oraqbalıǵıda turadı eken dedi. Ey on minutke qalmadı ǵo, bir eki adam bar eken dedi, bireu úlken apay dedi, Sveta degen, sóytip bazı jiberemen dedi súuretin dedi, ol telegramnan keledi ǵo, telegram telefondı alıp otırman. Bireu qız degen, qızın jiber degen. Sóytip
ol jaǵına telegramda aylanıp turıp Súúret shıqpay turadı ǵo sol úje ashpay turǵannıń ózine bilip e solaw dedim da ózi usap tur da aytsa toshniy bolıp pasportniy stoldan suytip tawıp aldım da úytip jańa domkomnan sorap adresin nesin dep dárriw papasınıń kishesiniń óziniń nomerin sraz tawıp alıp berdi awa suytip tawıs júrmen aw seni papamaz bolıp ketken da bul kishem domboy. Ay qızıq bolǵan áyteuir papa maǵan aytıp seni bireu sorap atır dep sonday sen atın bilmeymen al jańa bireuriń nomerin sorayman degenǵo dep ne kenesledińiz awa kene ne islep atırmanau sóytip ay bilmeymen dep jiberushi papam o qansha jıl boldı oyaqtı qoyǵanıma dep netsen papam yaqshı onda aytaman dep qoyıp edi bir uaqıtlar zvonok keldi Papam sonı etti ma ya siz sonı ettińiz ba? Men ettim.
Iyya.
Ya siz qońıraw ettińiz. Awa, sóytip sol gezde papam sóylesip atır. Men kuxnyada posud juwıp atırmın, mınanday jerden sóylesip tur da, al men Sedadan sorap edim, umıtıp ketip pem balam, ajıraǵıp, o bilmeymen dep atırdı dep sóydedi, sóytip dep men basım shıǵarıp qarap, dep qarap tur edim ǵoy, sóytip papam dep jan jaqqa qarap, al mine mine ózine bereyin dep men bolmasa joq dep jiberiń dep qoyıp'ın ǵoy. Srazı maǵan berip, al men bayaǵı elni urmaǵın ǵoy dep telefondı kótergenmenen. Sonımen sóylesip kettik-aw áyteuir. Bir-birińizdiń qaysı táreplerińizdi unatasız? Mehriban adamǵa. Zoyanı qattı unataman. Eregesip ya bir umıtıp kettim dep netpeydi de sonı qıladı. Endi mına jatqanında bir qıyın ǵoy bir birewge bir jumıs aytıp ya jumıs-aw. Sonı áyteu yaq demey qıladı soǵan quwanaman qattı. Jaqsı.
Bir awırıw adamday sezip netip qalmayman da. Waqtında turǵızadı, ózi nanǵa shıǵıp ketedi. Yaa turǵızıp atırǵan waqtı zuwanaw ketemen, yaa ózi keledi turǵızıp keteyin dep, bolmasa nan jawıp atqanda adam basa-bas boladı da, sonıń arasında kelip turǵızıp ketedi. Men bir yarım saat waqıt ketedi oǵan ham. Endi eki adam bolmasa meni mına kolyaskaǵa mingizip otırǵızıw qıyın da. Kiyindiredi, otırǵızadı, sonımen shıǵaradı bılay qarap. Áytewir klientlerim túsinedi, oǵanam Allaǵa shúkir áytewir miynetińdi bersin dep netetuǵın olarem. Awo túsingenine raxmet deymen, bolmasa waybo meniń qamırım ashıp tur, tez tez bolaǵoy, qansha waqıt ketedi, yáni yarım saǵattay ketediǵo, qırq minuttay ketedi. Kelip turǵızıp kiyindirip ketemen. Jazdıń kúni qasıma aparıp qoyaman, sol jerde otıradı qasımda. Toqlı kolyaskamen baraman, úkimet toqlı kolyaska berip qoyıptı mine. Hum. Ol kim etkenler raxmet. Baratın jerine baradı ana kósheniń baslarına barıp keledi magazinlerge barıp keledi bir gezlerde aptekkede jumsayım son óziń barıp keleǵoy dep. Áytewir jalbı joq sol quwanaman áytewir Allaǵa shúkirler keltiremen durıs solǵo usınday biz saw odamlar biz saw bolıp am tıńlamaydıǵo biri birin awa Mına xanımdı da tıńlaydı da. Mhmm jaqsı.
Soǵan quwanaman qattı. Sol ákeme de raxmet aytamanǵo usınday otırǵan usınday jatqan adamǵa berdi deymen da bizlerdi mısalǵa ne sol bul basqa adam bolǵanda túsinbeydi anau mınau adam usınday postenniy tósekte kolyaskada jatır ayaq qolı istemeydi dese de. Siz ne qaysı táreplerdi unatasız Qaysı tárep ushın tańlaǵansız? Barlıq tárepler maǵan unaydı negizı. Bir adamǵa ne motivaciya beredi, bir aqıl, men endi aqıllım ǵo, aqılgóyim. Hámme zattı oylasıp isteymiz birge. Men mınanday istey jaqpan desem bárin qollap-quwatlaydı. Ananı istetip beremen, mınanı istetip beremen. Endi tandırım kórdiń ǵo, tandırımdı qurǵızıp, qaynaǵıma. Maslaxatlesedi siz benen. Awa, Svetlerin istetip stolların bárin ózi so qaynaǵama istetip qaynaǵama da raxmet so áyteu buyaqtıń aytqanın men bárin istep berip otırıptı ǵo. Ruxıy qolap quwatlaǵan menimshe eń kúshlisi bolsa kerek. Misalǵa awa es zatımdı istep jaǵıday ne jaǵınan kómek berip ya bir túrgep aqsha tappaǵanı menen sonıń ózam jetedi da maǵan ya qollap quwatlaǵanı. Nesi aytewir al qızlarǵa da mısalǵa qollap quwatlap sol qızlarǵa da óziniń ákesindey bolıp jańadaǵıday oqıń erteń kúnińiz jeytin nanıńız dep áytew allaǵa shúkir bıyıl ekewi de oqıwǵa tústi deymen da. Endi perzentlerge toqtaldıq neshe perzentińiz bar hám de perzent tárbiyasında kóbirek ne nárselerge itibar beriw kerek dep oylaysız? Kóbine kóp
Úyde bergen tárbiyage qaraydı ǵo. Ata ananıń bergen Ata ananıń bergen tárbiyasına qaraydı jası waqıtları ol ósip samostoyatelnıy bolǵan waqıtları ol kóshe kósheniń tárbiyasına alıp taslaydı ol bastan bastan beriu kerek ta tárbiyanı jaqsılap. Ata ana kóbirek suxbatlasıu kerek ta balalar menen suxbat ótkeziu kerek Durıs bolıp sóylesiu kerek ata ana perzentlerinen bir zat dese baqırıp qoy sen onday qılma bunday qılma demey sebebin sorau kerek mısalǵa deymen da sen ne ushın soz arqalı ne bolıp tursań ne sebep bolıp tur kimniń ata anası menen jaqın hám meniń aldımda gromkiyge qoyıp sóylesedi eken ǵo kim sóytip meniń qızım aytadı mamam eń papam eń birinshi orındı aldı deydi. Kópshilik bolıp ózleri ana telefondı gromkıga qoyıp úyi menen sóylesedi ǵo mınaday sonday oyn oynaganda gruppasında kimniń papası maması ne dep sóyleydi kane Qanday dep? Ol jerde muǵallim bar deydi, bárimiz otırmız deydi, tıńlap deydi. Sizge qońıraw keldi? Awa. Endi mına oddiy hal, zvonok etip sóylese, ne qılıp atırsız, qalaysızlar? dep zvonok etedi, awa, papa sizdi jaqsı, awa, bizlerem seni jaqsı kóremiz, awa, dep endi sorawısıp, aytıp netip, sóylesip. Birden jaǵı mamalar jaǵınday, papalar, e, ne, jaǵınday, aqsha kerek pe? Áy pul kerek bolmasa sen shıqpaysańǵo nege jaqsı kóremen dep atsań. Ne boldı ne tınıshlıq pa dep al maman sizdi jaqsı kóremen dese he ne boldı tınıshlıq pa deyman sóyleskenler boldı uyalıp qalıp dep sóyleydi da. Endi ol onday qılıp postoyanno zvonok etip netewin mına birinshi márte kóriwimiz da endigi zvonok etkende hár zvonok etkende oylanıp qalaman da janınday zat bolıp atqan joq pa eken dep.
Endi ózińizdiń jaǵdayǵı balalıǵıńız xaqqında aytıp berseńiz. Bizlerdiń balalıǵımız ayırıqsha. Parıq dım kóp. Bizlerdiń waqtımızda ol telefon degen zatlar bolmadı. Toǵız qappaq oynaytın edik. Tórt qutı oynaytın edik dop penen. Qızıl galstuk degen oyınlar bolatın edi. Dajı qızlar menen rezinka sekiretin edik. Basqa oynaytın qızıq zat joq ta. Balalar endi birde birler kóshege shıqpay qalǵan waqıtları boladı ǵo. Qızǵa qosılıp, Sen anda ne oynaymsıń, anda teppek. Tepek laqtırıp tepek oynaymız qızlarmen. Hayat erterek baslanatın edi o waqıtları ne? Bir ne emes bir de otstalı emes edim, oqıwǵa ıqlasım joq edi, biraq kóp zatqa nem bar edi, qızıǵıshım bar edi da. Úsh perzentpen dediniz ya? Bizler úsh bala edik. Mısal ushın sen isle, sen isle degen nárseler bolmay ma? Mısal házir ózlerimiz ham shańaraǵımızda úsh perzentpiz. Bólisis bolamız ǵo. Sen isle, sen isle, men isledim ǵo jańa degen nárseler kóp boladı da jaslardıń arasında házir. Sonday nárseler bolǵan ba? Úlken aǵam jetpis tórt, Men jetpis toǵızban. Aramız raznica kóp ǵo. Anau endi jası úlken esabında qorqatın edik. Lichin sóyleuge, qaytatp sóyleuge, sen isle, men islemeymen dep ayta almaytın edik. Inim seksen tórt, o dım kishkantay edi o waqıtlar. Hım, erketay. Sen isle dep oǵan jumıs ap. Joq, awqat, salat jaǵına qızıǵatın bolǵan da. Neshe túrli awqat, neshe túrli balıq, ne, hámme zattan pisirgen, pisiriuge qızıǵadı. Háziram qızlarǵa úyretip otırad, sol kolyaskasımen baradı. Men óz kásibim povor da. Postayn úyretedi.
Elegeniy nam úyrete beredi sol. Úydegiler anaw deydi, mınaw deydi, pısıradı. Men aytamın, sizlerdiń diplomıńız bar ma deymen da. Diplomıńız joq, meniń diplomım bar deymen da. Endi ol diplomǵa qaramaydı ǵoy, endi pisiretin adam pisire beredi. Kulinariya boyınsha boladı. Shamasınan biledi, mısalı mereke berетін bolsa da hámme usı sorayımız buyaqtan. Sonda bos waqtımda az-maz Pısımdı alıp, kúrtik alatın isleymen. Úlkerek qılıp, bawırsaq alatın qılıp isleymen. Úshew-tórtewin isleymen bir háptede. Súzeki.
Súzeki awa, awqatqa. Onıń arasında biz isleymen ana, biz. Ayaq kiyim tigetin. Awa. Odan bir on bes jigirmasın isleymen. O, odan keyin janıday ne, birew-ekew Uspet etsem, jańa, markapsha kóteretin, geshir kóteretin ne, aǵashtan dep-dep. Eli jaspan-ǵo, jańa qırıqtan kótip atırmız. Seksen-toqsanǵa deyin eli kóp waqıtlar bar. Bálkim júrip ketermen, násip etse. Kelinshegime kóp-kóp raxmet aytaman. Hámme waqtı meniń ırayıma qaraydı. Ópkeletip qoyǵısı kelmeydi de. Sol turǵız desem kelip turǵızıp ketedi. Dál shın nanına ketedi. Áytewir bul ham bir dáramat, tabıs. Mına qızlardıń mına oqıwına proezdine, proezd aqsha boladı. Kóp zatlarımızǵa jumsaymız. Miynet etseń bári boladı. Endi hayatta kóreseńǵo, dosıń bar, qońısıń bar, jora joldasıń bar, mına televizordan kóp nelerdi kóreseń. Endi shúkirshilik etpeytuǵın adamlar ham kóp. Áytewir sol jasap atqanımnan esh nalımayman. Ata enelerim bar, aǵalarım bar. Solar ham qarasadı. Mına aǵayn tuwǵanlar, doslarım ham qarasadı. Áytewir ne járdem dep turadı. Qol tiymese telefonnan zvonok etedi. Mine shúkir perzentlerim bar so nalımayman. Solar qala qaramasa men men ózime qaray almayman, ózim awqatımdı ózim alıp jey almayman. So shay awqatım waqtında keledi hámme waqıt Allaǵa shúkir. Sodan keyin bul hayatqa quwanıp jasaytın shayırman.
Geyde ańlamaymız ómirdi. Shúkirshilik etiwdi umıtıp qoyamız. Búgin biz táwbet qurǵan insanlar bolsa, qanday ómir súrmesin, óz ómirine minnetdar hám de hesh qashan shúkirshilik etiwden toqtamaytuǵın insanlar edi. Biz xalıq arasınan qaharmanlardı jaratamız. Keyingi qaharman bolsa, siz bolıwıńız múmkin. Kelesi sanlarımızda kóriskenshe, xosh saw, salamat bolıń!